Men sorag berýän iki sany jogap aýdýan şolar haýsam bolsa birini saýlamaly. Örän tiz ýagdaýda. Çaýmy kofe? Çaý. Kofe. Çaý. Çaý. Size? Kofe. Size? Çaý. Düşünükli. Kameranyň öňünde mi arkasynda? Öňünde. Öňünde. Arkasynda. Öňünde diýenize begendim, sebäbi adam bir öz işini görkezmek üçin diňe işiň özüni görkezmek däl-de, şol iş kim ýerine ýetirýär, onam görkezip durmaly. Adamlar ony bilip durmaly. Şol şahsy tanadygyça adamlaryň şol işe bolan garaýyşlary hasam kämilleşip, gowlap, gowlanyp bilýär diýjek bolýan-da. Meşhurlykmy ýa-da baýlyk? Meşhurlyk. Meşhurlyk. Gotowy. Aýdym ýa-da tans? Aýdym. Aýdym. Rekomendasiýa diýen, rekomendasiýa diýen bir söz asyl şu platformalarda ulanýan adamlary has bir alada goýýan zat. Dogrymy? Rekomendasiýa düşmezok, ýörenok, prosmotr alanok diýip bizi kän alada goýýar dogrymy? Rekomendasiýa düşmäge näme kömek edýär siziň pikiňizçe? Il eşlen goldawy, laýk, repost, köp görülmegi wideolaň. Meň pikirim şeýle. Sizde pikir barmy? Laýk basylmasa, repost edilmese rekomendasiýa düşmez. wideolar görmän şeýle geçip gitseň-de, TikTok, meselem, TikTok görüp oturan bolsaň, görmän geçip gitseň, ondan görülmedik wideo rekomendasiýa düşmez, meniň pikirimçe. Başga adamlaryň öňünden çykmaz. Düşündim. Ýöne şol prosmotr diýýäňiz-ä indi görülme sany. Prosmotr, a. Şoň üçin. Sizde pikir barmy nji? Ýokmy? Mende bir pikir bar, näme ylalaşarmykaňyz? Şol düşürilen wideoň mazmuny. Mazmuny bolsa laýk hem bolar, repost hem bolar, kommentariýada bolar. Umuman hemme tarapyndan goldanar diýjek bolýan. Şonuň üçin geljekde düşürjek wideolaryňyzda özüne çekiji mazmunlar bolsa örän maslahat men diýjek bolýanym. Ýerlikli bolar diýip. Repost. Näme aňladýar repost? Öz ýakynlaň oňundan çykmagy. Mysal üçin. Paýlaşmak. Ýakynlaň bolanda hosarlaň bolýar. Ýok, indi mysal üçin meň akkauntym bolsa, meň akkaunda akkaundymdaky Yzarlanýan. yzarlaýan adamlamyň öňünden çykmagy. Hawa. Yzarlaýan ýa-da yzarlanýan adamlam. Guman diýemizde men-ä gördüm sizem görüň diýmegi aňladym. Hawa. Düşünikli. Näme üçin käbir käbir wideolar bir üns berseňiz millionlap görülme sany alýar-da, käbirleri gaty az görülýär. Şu telefon bilen kamera deňem edýär ekeni şol. Ana gelneje indi düşünip başlady. Şol Kamran gowy bolmasada ýaňky rekomendasiýa düşenok mukadem meň pikirim. Hum. Telefony da has düşer ýaly alyp bolýar ýenije ýöne oňam öz usullary bar birinji bilen etme zat o tada Ýagtylyk we kameraň arassa bolmagy, kadr, şu zatlar geljekde şul iş bilen meşgullanjak bolsaňyz diýjek bolýan. Kadr nähili tutulýar çyra nähili goýulýar umuman öz işiňizi diýeli şol köýnek bolsun ýaka bolsun el iş bolsun şony has bir owadan has göze gelşikli edip görkezmäge size gowy bir nälet diýiň itergi bolar. Myhmanlar size köp sagbolsun aýdýan TM bize öz wagtyňyzy aýryp geleniňiz üçin hakykatdan hem bir dünýäde bir aýdylýan söz bar akyldarlaň aýdýan sözi adam üçin bahasyna ýetip bolmajak baýlyklaň biri wagt hasaplanýar şol wagtyňyzam bize TM bize sarp edeniňiz üçin köp sagbolsun aýdýan ýeňişiňiz gutly bolsun häzir sowatlaryňyza gowşuň.